Croeso i'r fideo olaf yn y gyfres hon, sy'n edrych ar sut mae gwneud synnwyr o'r data rydych yn casglu yn ystod eich prosiect ymchwil, a sut i fynd ati i dynnu gasgliadau o'ch gwaith. Byddwn yn edrych ar bedwar prif faes, sef sut i drefnu eich data, edrychwn ar rai elfennau sylfaenol o ddadansoddi data ansoddol a meintiol mewn prosiectau fel hyn, ac yn olaf, edrychwn ar y broses o wneud synnwyr o'ch data, a thynnu gasgliadau wrtho fe. Hyd yn oed wrth cynllunio eich prosiect, mae'n gallu bod yn ddefnyddiol i fapio allan pa ddata rydych am ei gasglu a sut yr ydych am ei drefnu. Mae'n werth hefyd edrych ar y ffurf y bydd y data yn ymddangos ynddo wrth ddechrau a'r hyn a fydd angen digwydd iddo fe er mwyn i chi ei dadansoddi. Er enghraifft, os ydych wedi cyfweld â chydweithwyr ac wedi recordio'r cyfweliad, bydd angen meddwl am ei drosgrifio i ffurf testun er mwyn gallu dechrau'r broses o fynd trwyddo fe â chrib mân wrth ddadansoddi. Os ydych wedi defnyddio holiaduron papur, bydd angen ystyried mewnbynnu'r data i deinlen neu becyn meddalwedd dadansoddi meintiol er mwyn dechrau ei ddadansoddi. Mae'r broses o osod hyn i gyd allan ar ddechrau'r project yn gallu bod yn gam gwerthfawr i'ch helpu chi gwneud synnwyr o'r cyfan a deall hyd a lled y gwaith sydd o'ch blaen chi. Felly, efallai byddwch chi'n dymuno ystyried labelu pob darn o'ch data mewn tabl, yn nodi y ddull a ddefnyddiwyd er mwyn ei gasglu, o ba grŵp o gyfranogwyr a ddaeth y ddata, ym mha ffurf mae'r data yn ymddangos nawr ac er mwyn deall yr hyn sydd angen digwydd iddo fe iddo fe fod yn barod ar gyfer dadansoddi. y math o ddata, megis ansoddol neu feintiol, ac ym mha ffordd bydd angen i'r ddata ymddangos er mwyn cael ei dadansoddi, ym mha ffordd y bydd y data'n ymddangos yn eich adroddiad terfynol, megis dyfyniadau, graffiau, siartiau cylch ac yn y blaen. Ac un pwynt olaf, mae rhai ymchwilwyr yn ffeindio hi'n ddefnyddiol i gadw cofnod o'u meddyliau yn ystod y cyfnod dadansoddi, cofnod o syniadau, dehongliadau a syniadau ar waith, fel nad ydynt yn cael eu hanghofio ac er mwyn eu datblygu yn barhaus. Mae data ansoddol yn gallu bod yn weddol hawdd i gasglu ond yn anodd i ddadansoddi. Ac wrth ddarllen yn y maes fe welwch chi fod yna ymarferion gwahanol heb sôn am derminoleg amrywiol. Mae'r dulliau dadansoddi dan sylw yma yn cyd-fynd gyda'r fframweithiau rydym wedi eu trafod yn y gyfres hon. lle y byddwch wedi cynnal adolygiad llenyddol a bydd gennych chi cwestiynau ymchwil clir. Eto, y cyngor gorau rwy am roi yw darllen am ddulliau dadansoddi ac yna benderfynu ar yr hyn sy'n cyd-fynd â'ch data a'ch cwestiynau ymchwil. Ond, mewn termau cyffredinol, mae'n bosibl dweud fod yna ambell gymal sydd yn gyffredin i'r rhan fwyaf o ddulliau dadansoddi ansoddol. Yn gyntaf, prosesu'r data. Trosglwyddo'r data o'i ffurf wreiddiol i ffurf sydd yn ymarferol i ddadansoddi. Fel arfer, mae hyn yn golygu trawsgrifio sain i destun. Yn ail, codio, adnabod themâu allweddol yn eich trawsgrifiadau sy'n berthnasol i'ch cwestiynau ymchwil ac yna'u grwpio nhw gyda'i gilydd, gwele cam tri, isod. Yn drydydd, adnabod themâu ehangach neu gategorïau. Fel arfer, mae hyn yn golygu grwpio'r codiau o'r cam blaenorol mewn i categorïau mwy cyffredinol. Mae categorïau yn cael eu datblygu gan ddechrau dehongli a phenderfynu pa godau sy'n cyd-fynd gyda'i gilydd o dan categorïau oherwydd eu bod nhw'n rhannu themâu cyffredin. Yn bedwerydd, tynnu casgliadau ac dechrau adeiladu syniadau, y cymal olaf, sy'n golygu dehongli ar ddocâd y categorïau tynnu casgliadau ac adeiladu syniadau a theorïau ar sail y data. Wrth i chi gyrraedd y cymal yma, bydd eich syniadau yn gymhleth ac yn haniaethol. Wrth symud ymlaen i ddadansoddi meintiol, dylwn i ddweud ei fod e'n amhosibl hyd yn oed dechrau mynd i'r afael â'r bwnc mor gymhleth a hyn mewn fideo fel hyn. Ond dyma rhai argymhellion ar sut i barhau os yw eich prosiect yn cynnwys rhyw elfen feintio. Felly mae'n bwysig nodi bod y fideo hwn yn cael ei anelu at ymarferwyr sy'n cynnal prosiectau ar raddfa fach sydd yn seiliedig ar yr angen i gyfoethogi dealltwriaeth o gynsyrn mewn un cyd-destun ymarfer addysgol. Prin iawn felly yw'r prosiectau o'r math yma sy'n ceisio cyffredinoli casgliadau tu hwnt i'r cyd-destun ymarfer ac ymchwil neu yn eiliad ceisio atgynhyrchu canlyniadau. Hefyd, mae'r math yma o samplu bychan sy'n deillio o'r ymchwil o'r math yma yn tueddol o fod yn fach, sy'n berffaith addas, wrth gwrs, heb y maint i allu ystyried cyffredinoli. Am y rhesymau hyn, mae llawer o ffynonellau ym maes ymchwil gan ymarferwyr yn bragmatig iawn am ddadansoddi meintiol ac yn annog ymarferwyr ymchwilwyr i weithio o fewn eu harbenigedd mathemategol fydd yn amrywio o berson i berson. Mae rhai ffynonellau yn awgrymu bod casgliadau weddol ystyrlon yn gallu cael eu dynnu gan ddefnyddio prosesau dadansoddiadol mathemategol y rhyfeddol weddol sylfaenol. Y pwynt i'w nodi yw'r angen i beidio gor-ddehongli, gor-hawlio effaith neu gyffredinoli nad oedd yn rhan o'r broses samplu wrth ddechrau. Wedi dweud hyn oll, os ydych am wneud rhywbeth mwy technegol meintiol, all arwain at gyffredinoli neu ddangos cyd-berthynas rhwng ymyrraeth addysgol, er enghraifft, a chyrhaeddiad, er enghraifft. Bydd angen i chi adeiladu hwn mewn eich methodoleg wrth ddechrau ac ystyried yn ddwys eich strategaeth samplu, dilysrwydd eich offer ymchwil, a phrosesau dadansoddi fydd yn cynnal unrhyw gasgliadau a ddaw. Os nad ydych yn arbenigwr yn y maes yma eisoes, mae yna ddarllen pellach ar ddiwedd y fideo a fydd yn eich helpu chi ddechrau meddwl am hyn. Yn symud ymlaen at sut i wneud synnwyr o'ch data, ac os ydych yn cynllunio prosiect, sut mae mynd ati i ymgorffori cyfleoedd i herio eich casgliadau a dehongliadau sydd ar waith. Mae llawer o ymarferwyr ymchwilwyr yn casglu data sy'n ymddangos mewn amryw ffurf, megis data ansoddol o gyfweliadau a grwpiau ffocws, data meintiol o arolygiadau barn ac arsylwadau strwythuredig. Yn y broses o ddadansoddi, bydd rhai yn cymharu a gwrthcyferbynnu eu casgliadau rhwng y gwahanol fathau o ddata. Mae hyn yn dechneg cyffredin sy'n cael ei adnabod fel triongli methodolegol, lle mae casgliadau o un dull yn cael eu cymharu, gwrthcyferbynnu a'u herio. Gwneir hyn er mwyn rhoi hyder i'r ymchwilydd yn y casgliadau ac i sicrhau nad yw'r casgliad yn deillio o'r dull yn unig. Yn ystod y cyfnod cynllunio, bydd angen ymgorffori triongli mewn i'r fethodoleg a'r cyfuniad o ddulliau a ddefnyddir. Erbyn i chi gwblhau eich dadansoddi efallai bydd gennych chi syniadau pendant am y casgliadau mae'ch data a prosiect wedi'u cynnig. Os ydych wedi bod yn ysgrifennu dyddiadur adfyfyriol, gwneud eich dadansoddi, wedi cyfnodi eich syniadau yn ystod y cyfnod dadansoddi, mae'n bosibl y bydd y casgliadau yn weddol amlwg i chi. Mewn achosion fel hyn, mae hyn yn beth positif, ond mae'n bwysig hefyd i barhau i herio eich casgliadau yn erbyn y data. Ac os ydych yn ffindio allan bod eich greddf wreiddiol yn anghywir, mae hyn yn iawn hefyd, dyma sut dyn ni'n creu gwybodaeth newydd. Yn yr un modd, ar ôl gwneud popeth rwy'n newydd sôn am, mae'n bosibl y byddech yn cael hi'n anodd i gwneud synnwyr clir o'r cyfan, ac efallai nad ydych wedi llwyddo i ateb eich cwestiynau ymchwil gwreiddiol. Eto, mae hyn yn ddigwydd i lawer o ymchwilwyr. Yr ystyriaeth bwysig yma ydy adnabod beth rydych wedi ei ddysgu, ac mae yna wastad rhywbeth i ddysgu. Efallai eich bod wedi datblygu dealltwriaeth o ba agweddau o'ch methodoleg neu ddulliau bydd angen newid y tro nesaf er mwyn adnabod casgliadau clir. Mae diffyg eglurdeb yn arwydd o gymhlethdod, ac mae'n bosibl bod y cynsyrn yn fwy cymhleth i ddatrys yn llwyr. Efallai byddech wedi dysgu am eich sefydliad a chyd-destun ymarfer addysgol, neu amdanoch chi fel ymchwilydd, fel ymarferydd, neu fel ymarferydd ymchwilydd. Mae rhein i gyd yn ddeilliannau dysgu dilys a gwerthfawr. Dyma gyfyrnodau o'r fideo hwn. Dyma ddarllen pellach, sef ffynonellau dethol sy'n werth darllen er mwyn darganfod mwy am gynnwys y fideo hwn. Hefyd, os ydych am weld enghreifftiau o brojectau ymcholi gan athrawon o Gymru, mae llyfrgell ymchwil ar-lein y Meistr Ymarferydd Ysgol yn cynnwys cronfa ddata lle gallwch chwilio am